Xwesteka civaka me yê Êzdî got em bi welêt ziyaret bikin û hevdîtinan bi bi hemû mukewinatên civakî, siyasî, olî, rewşenbîrî bikin û bêtir rewşa Êzdiya di hundir rojava de, hundir Sûrî de bibînin û binerxînin, têkiliyan xurtir bikin. Şand hat damezrandin ser banga Kongra dawî ji Mala Êzdiyên Cezîrê re. Gotê de bang şandin girêdana bi xakê re û lêvegera welêt. Me jî ev bang wek wek wezîfa ku xwe dît got em em em persivê bidin û me biryar li Şaxê Ewropa ê Yekîtiyê da got em çend kes bi navê miletê me yê Êzdî Werin welat ziyaret bikin û hevdîtina pêk bînin. Yanî di armancê vê şandê de got em miletê xwe li Sûrî bibînin, rewşa wan nas bikin ji nêz ve. Em dizanin di sala du hezar û hîjdeh de, du hezar û nozdeh de, Efrîn, Serêkaniyê dagirker bûn. Ji wê çaxê de di bin desta de ne komê çeta gelek kiryarên qirêj dest di heq miletê me de pêk tîne. Me xwest em rewşa koçberê xwî ê ku ji van her du herêman ji nêz ve bibînin, hewl bidin. Mesela tewsîqa întîhakatê got heqê miletê me di dibe. Bêtir ji nêz ve bişopînin û li gorî wê jî bi saziyên navnetewî re van tiştan re parve bikin. Yek armancek din ji armancên sereke ê şandê got, Mana Êzîdiyên me yê li herêmê li welêt hebekî misoger bikin. û milk û mal yan milk û emlakên êzdiyan ê koçber bûne bi aliya qanûnî biparêzin. Li ser li ser vê xwestekê em gelek aliyên Rêveberiya Xweser re aliyên Herêma ya ji Rêveberiya Rojhilat û Bakurê Sûriyê re em ketin têkiliya de. Me ev tişta bi dilkî fereb wan re nîqaş kir. Wan jî dilkî germ em himêz kirin. Amadekariya xwe da anîn ziman ku her îmkanê Rêveberiya hene wê di xizmeta civaka Êzdî de bin û wê hewl bidin ku Xwestekê me bi cî werin, ji xwe hevdîtin berdewam in û têkilî berdewam in. Em jî niha li zemînek qanûnî digerin ku van xwestekana em li ser erdê bi cî bînin. Ya din meselen me xwest em tevgera kurdî bi giştî bibînin, tevgera siyasî a pêkhatiyên din me hevdîtin bi birayê ereb re dîtin, bi birayê siryanî re me dîtin, Me çêkirin, bi aliyên siyasî me gelek hevdîtin çêkirin. Bi rastî rewşa Sûrî bi giştî li himber di qonaxek hesas re derbas dibe û li gorî agahiyê me û têkiliyê me yî bi sala em dikin yanî aloziya li Sûrî çêdibûye bi sala dewam bike. Ew di van salê ku alozî wê berdewam bike em mecbûr in wek pêkhatiyên Sûrî bi hevdû re alîkar bin, bi hevdû re çareserîk, xweyî ava bikin, peyda bikin. Ê me jî wek Êzidî me nîşan da ku em ji her projeyê ku biratiyan gelan bide pêş û aştiya civakî bide pêş em amade ne ku em tê de beşdar bibin û hadir bibin û rewla xwe tê de bilîzin.

Ji nêz ve bişopînin û nas bikin. Li ser wî astî em bûn mêvanî wî li girkêlekê. Ji bo em spasiya xwe jê re bidin nîşan û ji bo ku em pê re nîqaş bikin ka bi bi çiha wî çi aliye tê ku ev dîroka dîroknasiya ku ku li cem wî top bûye em bigihînin civata xwe û bigihînin miletên herêmê bi giştî.